Agbezuga ƒe ɖevime ŋutinya. Ŋu ke eye ʋe dze azɔ. Wotɔ desu kple srɔ̃a woɖu woƒe ŋudzinuɖuɖu vɔ gake woganɔ kplɔ ŋuti henɔ dze ɖom. Dɔmeleʋu gblɔ na srɔ̃a be, Lɔ̃la, ke hã la, yɔe nàbia gbee. elabena nudzodzro aɖeke meli o. Ale wodɔ kluvi yi nɔ kplɔ̃a subɔm be wòayɔ agbe zu ge vɛ. Eyi wòva, edo gbe na wo gblɔ be, Sodza netu tsi na wò nye aƒetɔ. Sodza netu tsi na wò nye aƒenɔ. Emegbea, ele tsitre ɖi kpoo henɔ eƒe aƒetɔ si nu kpɔm. Mlɔeba, Eƒe aƒetɔ klẽ ŋku dii eye wògblɔ nɛ be, Klosalo kple sika mehlẽ tsɔ ƒle wòe be nàsubɔ le nye aƒe me. Tɔwòe nye ɖokuibɔbɔ kple toɖoɖo. Gake mekpɔ dze sii etsɔ fiẽ be ŋubiabia tso aƒe ɖe mewò ye nèdi be yeagblẽ nye dzidzɔkpɔkpɔ me. Edo ŋukpem le hatinyewo ŋkume. Ɣeyiɣi le asiwò be nàʋli ɖokuiwò ta azɔ. Ɖe ɖokuiwò nu be mase gɔwòme elabena tohehe sesẽ le dzɔwòm. Agbezu ge tsitre ɖe eƒe nɔƒe kpoo henɔ yame kpɔm dũu eye meƒo nu o. Eye eƒe aƒetɔ kpɔ esinu ye meƒo nu oa, Ebie be, Mènu ƒo gea? Tete agbezuge ɖo eŋu be, Dzogbeklatse wòwom. Adela menya eƒe dɔme o. Mikpɔ ɖa! Adela tsɔ tu ɖo edzi eye wògblɔ eya megaƒo nu o. Wotɔ Ɖesu kple srɔ̃a wokpɔ wo nɔewo ƒe ŋkume dũu hetrɔ ɖakpɔ agbezuge. eye ɖoɖoe gã aɖe zi ʋeyiʋi didi aɖe. Mlɔeba, dɔmelevokpɔsubɔla ƒe mo dzũ hegblɔ nɛ be, Agbe zu ge, ƒo nu. Nu yi wu dzia, nu mee wòtona doa go. Nya tsi dzi dzi ɖe wòléa blanui ame. Ŋɖeɖe meɖea hiã dzi kpɔtɔ na o, gake konyifafa ɖe nɔvitsi kple tsi fafɛ wosɔ. Tete agbe zu ge fɔta dzi hekpɔ dɔme le eve ƒe ŋkume eye aɖatsi gage le eƒe ŋkuwo kple eveawo dzi. Eke nu gblɔ be, Nye kple adedaxɔnyewo míeyi adegbe. ɖewo wu to, ɖewo wu nyi, ɖewo wu ha. Nye ya metsɔ klokpatse wu. Ke ne adegbe menyo na ame o la, eƒe ade aɖe li wotsina. Ne nugbe menyo na ame oa, eƒe adegbe meli woƒona o. Eye wògagblɔ eya koa. Aɖatsigadaasi gege le eƒe ŋkuwo dzi eye wòfa avi vevie ale gbegbe be mate ŋu agaƒo nu o elabe helehele tsi akɔta nɛ. Ale hotɔdeasu na wogakplɔe do goe. Eyi wokplɔe dzoea, dɔmelevo gblɔ na srɔ̃a be, Lɔla, ɖekakpui kee nye vavã ya, amenyenye dze le ŋkume nɛ ŋutɔ. wòtɔ desu ɖo ŋuti nɛ be, Lɔlɔ̃tɔ, agbezuge ƒe nuwɔna ya ɖi ɖem ŋutɔ. Meƒlee ƒe wuiasieke sɔŋe nye yi eye nyemekpɔ vodada aɖeke le eŋuti kpɔ o. Menoa aha o, mewɔa nya o, nya dzɔdzɔe dzie wònɔna. Eɖia ŋku aɖe le nu sia nu me eye wòwɔa dɔ kple veviedodo. Ekpɔa dzidzɔ hã abe alesi dze ene. Ke nu si tututu le ewɔmea, nyemenyɛ o. Mele nu kɔm edzi hã be míase eƒe vevesese o. Dɔmelevo gblɔ na srɔ̃a be, Mègawɔ vɔ̃ aɖeke agbe zu ge o. Lɔ̃e abe alesi nèlɔ̃ nam ene. Tsɔe wɔ wò subɔla lɔlɔ̃tɔ eye wòanɔ ŋuwò ɣesiaɣi. Wòtɔ desu gblɔ be, Mawɔ ɖe nu yi nègblɔ nam la dzi. Mexɔe se be, ne melɔ̃ea, eƒe dzi afa, eye wòagblɔ eƒe dɔmenyawo míase. Ɖe mele vugaɣi dzi be, nyateƒee, ele vevie be míase nu yi le ewɔm la gɔme. Togbɔ be ame ŋutɔ ƒe nya menya gblɔ na wo hãa, gbebleŋue xɔa nu le fia si. Míagbɔ dzi ɖi nɛ, aƒo nu nɛ lɔlɔ̃tɔe be míase nya tso enu. Gbe ma gbe fiaa, Wotɔ desu kple srɔ̃a wokpe agbe zu ge be wòava ɖu nu kple yewo le kplɔ̃a ŋuti. Woƒo nu geɖe nɛ hegblɔ akɔfanyawo nɛ. Tso eya dzia, agbezuge megawɔa dɔ ɖe kluviwo tsi o, ke boŋ enɔa hotɔ desu ƒe aƒeme nɔa eƒe nuwo dzi kpɔm. Gbe ɖeka, Agbezuge gblɔ eƒe ŋutinya na eƒe aƒetɔ kple eƒe aƒenɔ. Egblɔ be, Amewoe dzi nye hã abe ale yi wodzia ame sia ame ene. Menɔ danye ƒe akɔnu kpɔ eye danye fe kplim heɖuɖɔ nu nam abe ale yi vinɔ ɖe sia ɖe wɔna na via ene. Ke nye hã mezu dzɔgbevɔ̃etɔ. Blenyegbe metsɔ o. Ɖevi me ke agbe hiã kam tsoe. Eyi wògagblɔ eya koa, aɖatsi galolo ɖe ŋku dzi nɛ. Gake hotɔ Desu kple srɔ̃a wofa akɔ nɛ hede dzi ƒo nɛ be wòaƒo nu faa. Eyi wògbɔ ɖe eme sẽea, egayi dzi be. Mexɔ abe ƒe ene ko ene hafi Asante ŋe adzɔ. Viŋutsu ɖeka ko wodzi ɖe yonyeme. Eya hã de asi azɔlizɔzɔ me teti ko gake azɔli mema ɖee tututu o. Meɖo ŋku edzi be…